Manhero akanaka muneZimbabwe, tinokutambirai pano paJolas News Online YouTube channel uri musi weChipiri 16 Nyamavhuvhu 2022 apo patinenge tichikuverengerai zviri mumapepa nhau mururimi rweChishona. Pari zvino ndotanga nekukupai nhau iyo inopisa tsitsi zvikuru. Dare raramba chikumbiro chaMary Mubaiwa chekubviswa muhusungwa achimirira kutongwa kwake. Chikumbiro cheaimbova mudzimai wemutevedzeri wemutungamiriri wenyika, VaConstantino Chiwenga, Mary Mubaiwa, chekuti abviswe muhusungwa achimirira kutongwa charambwa. Mary Mubaiwa ari kupomerwa mhosva yekuedza kuuraya VaChiwenga panguva yavaiva kuSouth Africa. Topinda mune imwe nhau. Hurumende yeAmerica inokoka vashava kumusangano weUS African Leaders Summit ichisiya VaChiwenga naVaMunangagwa. Hurumende yeAmerica inonzi yakakoka gurukota rezvekudyidzana nedzimwe nyika VaFrederick Shava kumusangano weUS Africa Leaders Summit huri kuitwa kubva musi wa 13 kusvika 15 Zvita muWashington DC. Mutungamiriri wenyika VaEmmerson Mnangagwa nemutevedzeri wavo VaConstantino Chiwenga vakatemerwa zvirango vachipomerwa mhosva yekutyora kodzero dzevanhu nokudaro havana kukokwa kumusangano uyu. Tichienderera mberi nenhau, mutungamiriri wesangano reZPNU anodzingwa basa. Regai ndipinde munhau iyi yose. Vana mukoti vanodarika mazana maviri vanoshanda muzvipatara zvehurumende vakangorasikirwa nemabasa mushure mekunge mutungamiriri wesangano reZimbabwe Professional Nurses Union, VaRobert Chiduku, vadzingwa basa nemusi weMuvhuro 15 Nyamavhuvhu vachipomerwa mhosva yekuita zvibhizimusi revashandi kubasa kwavo. Vana mukoti avo vachamira pamberi pemakomiti anoranga muzvipatara nezvehurumende.

Sangano reNational Blood Services Zimbabwe rinobuditsa pachena. Vachitaura nebepanhau reNewsday nezuro mukuru weNBSZ Amai Lucy Marowa vakati kunyange havo vanhu vari kuda kupa ropa, hapana zvekushandisa zvakakwana zvakaita semabhegi eropa nemidziyo yekuvheneka ropa. Regai ndipinde imwe mune imwe nhau. Vagari vekuZaka vanopisa imba yevamwe mbuya vachivapomera huroyi munyaya inoshungurudza zvikuru. Imwe chembere yekuZaka pamwe nevazukuru vayo gumi vave kugara pachena mushure mekunge vagari vemumusha uyu vatsamwa zvikuru ndokupisa imba yavo vachivapomera mhosva yekuvaroya. Mashoko anoti nyaya iyi yakaitika mumusha wevaviri kwaSabhuku Nyakunhuhwa svondo radarika zvinonzi chirikiribidi ichi chakatanga mushure mekunge vagari vemumusha uyu vabvunza Tsikamutanda uyo aipomera Letwin Chiuka huroyi. Regai ndipinde mune Mwenawu, aimbova MP weZanu PF, anoti muna 2023 vamwe vanhu vezvematongerwo enyika vachatiza munyika. Aimbove nhengo yeZanu PF mudare reparamende kuChivhu, South, VaKiller Zivu, vanoti sarudzo dzichaitwa muna 2023 dzichashamisa vanhu vakawanda uye vamwe vezvematongerwo enyika vachatiza munyika. Vanoti sarudzo iyi yakasiyana nedzimwe dzakamboitwa muZimbabwe vachiti zvizvarwa zveZimbabwe zvaneta nekunyeperwa nevezvematongerwo enyika. VaZivu vanotiwo shanduko iri kuitika muAfrica yose nedunhu rose. Tichipinda mune imwe nhau, chirwere chegwirikwiti chinoramba chichipararira nenyika. Hurumende inoti chirwere chegwirikwiti chiri kupararira zvikuru munyika, ichiti kusvika pari zvino vanhu makumi masere vafa nechirwere ichi. VaChimedza vanoti zvinoita sekuti kuungana kwevamwe vatendi vemakareka asingabvumidzi kuti vana vavo vabaiwe nhomba ndiko kuri kukonzera kupararira zvakanyanya kwechirwere ichi. Tichipinda mune imwe nhau, vamwe mbuya vanonzikwa vachiti vanoda chamisa chete uye zvaMunangagwa vaneta nazvo vave kutsveta pasi. Kana zvikanzi VaChamisa vanodiwa nevanhu vazhinji, vanhu vanofunga kuti machaya nemhandara chete ndivo vanomuda sezvo vasina kurwa kana kuona hondo. Asi paodhiyo ino yatichakunzwisai, ambuya vasisisina mazino mumuromo vanoti kunyange vakarwa hondo, zvaMnangagwa havachadi. Vachitaura vanoti.
Ndofamba navachamisa nokuti ndovandinotoda vachamisa izvi ndatsveta izvi vava munangagwa nokuti ndakarova hondo mwanangu 1980 nanhasi vana vangu vakatofa hapana chandakambowana handinoona nababa woko vangu vakambofa tikambosungwa muna 2003 tasungiswa nagambe nenyaya yemdc yatsangira achiko tikanogara mumacells nemhuri yangu 2003 tikazofaindigwa nani nagonese nanjovhu nachris njovhu tikabuda nanhasi ndiri mairi mdc kubva nhankire vaingova vose natrangirai nachamisa saka ndirimo nanhasi handichinji pati handichinji chechi ndopinda kuroma handichinji kuroma ndopinda one chamisa handichinji ndoramba ndiri paim old woman yekuti dee ndiri kune imwe ndiri kubatira munangagwa but i won't change nzara ndafa ndotengesa ndotengesa gumbo rinogwadza iri saona rakadai ndinokamhina ndichinda kuindastiri hapana usingandizivi ndotengesa ini ndichimukana five 5 o'clock ndee ndamuka kunotengesa asi ndofanira kunge ndakarara zvoitwa kune dzimwe nzvimbo south africa machembere anopiwa neharakwa botswana mozambiki zambia vanopiwa chikafu machembere munomu hapana unozviziva kana unongoti hapeno mafuta adhura ndichimatenga mafuta ini 400 something musi yandakapinda matm upfu huchikosta 1000 10 kg ndakazvikona ndakabvamo mwanangu ngaamurega atonge mukomana ngaapinde ngaapinde ngaapinde ngaapinde ngaapinde
Vamanga makaterera ndemumwe musigiri mukuru webato reTriple C avo vanova mbuya vachembera zvavo. Tochifambira mberi nenhau dzedu. Mutambi wecricket anobhadhariswa faindi ye 30,000. Mutongi wedare remagistrate muHarare atongera chizvarwa cheZimbabwe Tarisai Kenneth Musakanda mhosva yekuponda pasina chikonzero ndokumubhadharisa faindi ye 30,000. Musakanda ane makore 27 okuberekwa akapinda mutsaona yemotokari iyo yakazourayisa aimbove mutambi wetenesi Gwinyai Chungoka kwekutanga kwegore rino. Topinda munhau dzekunze kwenyika yeZimbabwe. Mutauriri weZED DA muSouth Africa anoti vakaremara vava kutyira hupenyu hwavo mushure mekutyisidzirwa nesangano reOperation Dudula. Regai ndipinde munhau iyi yose. Mutauriri wesangano reZimbabweans with Disability Associations in South Africa, VaLazarus Chinhara, avo vasingaoni, vanoti vakaremara muSouth Africa vachibva kune dzimwe nyika vave kutyira hupenyu hwavo sezvo vari kutumirwa tsamba dzekushungurudzwa kuti vabve pavanogara nesangano reOperation Dudula. VeOperation Dudula, zvizvarwa zveSouth Africa zvinopomerwa mhosva dzekutyora kodzero dzezvizvarwa zveZimbabwe nezvedzimwe nyika zviri munyika iyi. Mune imwe nyaya, tiri munyika yeSouth Africa zvakare, chimwe chizvarwa cheZimbabwe chinopfurwa nepfuti. Mumwe murume ari chizvarwa cheZimbabwe ane makore makumi matatu nemashanu ekuberekwa akapfurwa nepfuti akafa nemapurisa ekuSouth Africa nguva pfupi yadarika mushure mekunge apwanya chitoro cheCharles Lamba Shopping Centre mudunhu reLimpopo, Munyaradzi Mambohwa, uyo aigara kunze kwenyika zvisiri pamutemo, akawanikwa ari mukati mechitoro mambakwedza nemuridzi wechitoro ichi uyo akabva azivisa mapurisa. Tichipinda mune imwe nhau, pari zvino takabata nyika yeKenya. VaDaniel Musyoka vanowanikwa vakafa. Regai ndikupei nhau iyi yose. Independent Electoral and Boundaries Commission returning for Embakasi East constituency, VaDane Umbulu Musoyanyika, avo vakashayikwa vari pabasa muNairobi nemusi weChitatu 10 Nyamavhuvhu 2022, vawanikwa vakafa. Mutumbi wemukuru weIndependent Electoral and Boundaries Commission, VaDaniel Musoyaka, vawanikwa KuKajiado, Ruto akati mutumbi uyu wakanga usina kusimira asi mbatya dzechirume, tracksuit, dzakawanikwa kumucheto kwebani paiva nezviratidzo zvekurwa uye kurwisana pamutumbi uyu zvinoratidza kuti munhu akaita zvekuurayiwa. Tinoti kuverengwa kwenhau dzanga dzichipisa muzuva ranhasi kunoperera pano. Ndini wenyu Makoti, ndanga ndichikukupai nhau dzinodakadza. Vanoda kugara vachinzwa chirongwa ichi munogona kutibata paYouTube channel yedu mosubscriber ipapo. Subscription yenyu inotipa samanyemwe zvokuti mukasubscriber zvinoita kuti tisaneta. Musakanganwa zvakare kuti tine group redu reWhatsApp rakapenga rinonakidza kudarika zvamunofunga. Number dzeWhatsApp dzinoti plus 263 775 934 930 tinoti chisarai. Love Faro tobatana mangwana.